Pa loke ta tumando lugar akinanan, mi ta kere un hende ku ta orguyoso di bisa tende ku si tin un akuerdo a wòrdu yega. Ami no ta kere ku ningun akuerdo por a wòrdu yega. Mi ta kere a imponé ariba Aruba simpelmente pa fayonan di Aruba mes, di gobièrnunan di Aruba durante e último trinta, kuarenta añanan. I esaki ta loke Den Haag tawata buska, pa pone Aruba lomba kontra muraya, forsa nos den un lei kaminda ku práktikamente e realidat ta. ku bo ta perdiendo parti di bo outonomia. Hopi hende ta bisa, Sí, pero si nos gobièrnu, nos polítikonan mes no por a atendé ke men, por ta ta hasta bon ku Hulanda ta kai aden? Na final di dia, esnan ku tin e pensamentu aki no ta realisá e lucha ku Aruba a hiba pa loke ta trata nos para riba nos propio pia, pa nos tin nos status aparte, pa pa nos tin nos propio moneda, nos mes un banko sentral. Bo sa kuantu pais na mundu ta bringa pa nan tin e independensia aki? Y a nos cu tau ta tine, lamentablemente awe, y por dun'e ki nomber cu ta, hibrido no ta existi, mi ta kere ta un solo Rijkswet awor impone ariba Aruba. Mi ta haya peculiar cu henter Parlamento ta keto, mi tin gana di mira y pueblo di Aruba ta bay mira den e debatenan den Parlamento, ken ta para na unda. Kada Parlamentario, mi no ta kere ku den Parlamento nos ta bai wak kiko frakshon di mep ta pensa, kiko frakshon di avp ta pensa, kiko mas òf òf òf Akshon binti un ta pensa. Mi ta kere pueblo ke wak dje binti un miembro di Parlamentonan individual, kada un di nan kiko nan pensamento ta. Nos ta bai akseptá sin mas ku Hulanda ta imponé, Den Haag, den e kaso aki ta bai disidí kiko ta pasa ku finansas públiko di Aruba. Manera m'a bisa bo puntra mi, hopi hende a ntinti ki masha hopi hende ta puntra mi, pero mi ta haña bon òf mi ta haña malu? Bon òf malu, Aruba a busk'é. Aruba, pa motibu di no tuma desishon, nos a permití. Pa Hulanda y Den Haag abusa di nos manera ta tumando lugar na e momentonan aki. Esey e ta. E no ta orguyoso, e no ta berguensa, e ta un abuso cu a tuma lugar y en bes mi mira politico na lanta para defende y bisa con nos ta bay percura pa gana e confiansa bek di Hulanda. Mientras nos ta discuti awe con nos ta bay percura pa nos haci nos huiswerk di berdad pasobra ta un strafwerk nos a haya, nos a word castiga pa motibo cu gobiernonan No kier a kumpli pasobra no tabata e kurashi atrobe, no tabata den e kohon pa tuma desishonnan, m'a sali for di partido avp na dos mil dieseis i un dje puntonan kuma bai gobernador kuné tabata ta ku e situashon finansiero di pais Aruba no tabata houdbar. No por a kontinuá mas den e kaso aki. Dikon e no por a wou kontinuá mas? Pasobra avp a buska e tempu ei señor Angel Bermudez komo minister di Finansas pa bin implementá den e kaso aki. un reforma fiskal, kaminda ku nos ta bai di dirèkt pa indirèkt, i finalmente no tabata tin e kohon, no tabata tin e kurashi pa tuma e desishon i a keda sin introdusí e kambionan ku mester a wòrdu introdusí. A oumentá BBO bou dje gobièrnu ei di avp, mi persona a bisa tende òf mi ta para pa mi prinsipio òf nò, mi no por keda banda di hendenan ku a primintí algu pero ku no ta kumpli. Djei bo ta haya partido mep. ku tur tempu den oposishon a papia riba e mesun tematika ku mester kambia. Kòrda bon, ta partido mea pa bin ku BBO i partido mea ta sun ku den elekshon a bisa ku mester bai di direkto pa indirekto manera nos tur sa kobrando esaki na frontera. Kiko bo ta hasi? Bo no tin e kurashi pa tuma e desishon ei tampoko. Atrobe bo ta bai na un BBO na grens, bo ta pone preshon ariba komunidat di Aruba pero bo no ta resolbe e problema. Nos di parti Plataforma Pais den e kaso aki ta determiná. Entiende? Nos mester bai na un fórmula fiskal kaminda ku bo ta bisa ku bo ta bai di direkto pa indirekto, kaminda bo ta aliviá e komunidat di Aruba sí pa loke ta trata su loonbelasting redusí òf eliminá inkomstenbelasting i perkurá pa wensbelasting wòrdu redusí por ta ku mitá mes. I di otro banda, lamentablemente awe nos ta papia di un rijkswet. Nos di Plataforma lansa for di aña pasá ki ora nos ta bai hunza hiba diskushonnan di e gastunan eksorbitante ku tin di gobièrnu pa baha e gastunan. I oveja no ta wòri. Ni gremionan komersial, ni gremionan sindikal, ni partidonan polítiko ku ta den oposishon òf ta sostené gobièrnu òf esnan pafó. Mas interesante ta pa weta kon nos por akusá otro, kon nos por yama otro pa korupto, kon nos por zundra otro, kon nos por tira kulpa riba otro. Pero ora nos mester para awe, un aña na elekshon, di bista tende nos ta wenen awe pa komprometé ku nos ta bai baha i redusí e gastunan di kantidat di menester. Ban di nuebe, ocho, ban pa sinku. Di awe nos mester bista tende pa sa e próksimo gobièrnu, binti un miembro di parlamentu ku e gastunan ku e tin no ta nesesario, ban na dje sinku. I e por hiba diskushon si ta djes tres òf djes shete, pero nos di Plataforma ta bisa ku djes sinku parlamentario mi ta kere nos por manehá i tin un demokrasia bibu akinan na Aruba. Awo ban bisa djawo kaba ku nos ta saka nombramentu di ámtenarnan, empleadonan públiko, for di man di polítiko, ku por benefisiá amigonan òf kompinchenan polítiko et al. Mas, ban papia di awo kaba riba e kambionan ku nos ke introdusí pa redusí e gastu, na manera nos a bisa di parti Plataforma, ku minimal diesdos por shento mespa redusí e gastunan di gobièrnu. Ban komprometé ku e pueblo di Aruba, ku no ta bin mas medida den e próksimo dos añanan. Sufisiente medida wòrdu introdusí kaba riba e komunidat aki. Si djis nos hasi reforma, perkurá di un banda ku bo tin entradanan atrabes di un impuesto ku ta indirekto, kontrario na awor aki ku nos tene el via un BBO sistem ku ta hasi tur produktonan karu, pero bon ta haña mas plaka den bo sako, e pueblo ta bira mas pober, gobièrnu ta bira mas riko. ta haya mas plaka den den kaha, pero di otro banda e e e homber chikito, e homber komun den nos komunidat no ta haya niun florin. Nos ta bisa ku nos tin ku bai na un sistema kaminda bo ta hisa e drèmpel kompletamente di loonbelasting, kaminda bo ta bisa ku bo ta kohe inkomstenbelasting, bo ta eliminá inkomstenbelasting na Aruba i bo ta halveer loke ta trata wensbelasting, pero bo tin ku hasié di un forma. Responsabel, bo mester tin e corashi, e cohon, caminda cu tur partido, e grandinan, avp, mep, gremionan, comercial, camara di comercio, atia, tur hende taobata cla p'e cambio aki y no taobata tin e curashi politico p'e wordo introduci. Y pesey awe, Hulanda ta disdi di step in, tuma over, pasobra politiconan ca priminti ora nan ta den oposicion cu nan ta bay haci tal cos, no ta cumpli ora nan ta den gobierno. Y di otro banda, ora nos a compromete, nos ta discuti tur ora. Lanta manifestacion. Of ora oposicion ke zundra gobierno, ah no, mester baha gasto, tin muchu gasto, muchu auto ta wòrdu cumpra, muchu biaha, etc. Pero batende oposicion yama un reunion te dia djawe, bisa gobierno, ban sinta papia awe, un aña prome cu eleccion, con nos ta bay reduci tur e gastonan di gobierno cu ta demasiado halto na e momento aki. Edificionan, nos ta para aki, dos edificio, dos scol, cu ta auto un orguyo di un cantidad di hende, Juliana y Beatrix, para, mas di diescinco aña para. Nos tin trinta i dos edifisio asina di gobièrnu, mas di treshen mion florin na balor. Pero nò, nos no ke tòch nan, pasobra ku den pasado ta minister Otmar Dubèr a bin ku e lei di property funds, Aruba Property Funds. E lei ta ful kla, el a pasa ratu van advies, e ta kla pa djis vota den parlamento, pa diskut'é, pa pas'é den parlamento, pa nos por rehabilitá. Tur edifisionan aki? No, ki nos ta preferá? Ban sigui hür sinkuenta edifisio na Aruba. Ban sigui hür i gasta plaka pasobra nos tin ku yuda hendenan rònt di nos. Ante esaki mi ta lamentá profundamente ku nos ta awe na binti binti kuatro i nos ta atendé nos mes ku un Rijkswet ku ta un bèrgwensa pa e komunidat aki. Ta imposibel i atrobe nos lo mester keda hopi atento na kiko ta bai sosodé den parlamento. Na momento ku bai trata e lei aki. Paso eiden nos ta bai skucha si politikonan ku mas skucha den ultimo elekshon, ultimo añanan aki, ku ta grita ku hamas i nunka esaki lo tuma lugar. Kora bon, bo tin ku bai bek un elekshon otro aña. I kada hende sa kua te politikonan ka grita ku hamas ta bai permití Hulanda intervení. Tur hende a skucha politikonan ka bringa den parlamento bisando ku no ta bai tin un rijkswet pasobra ta inakseptabel. Bo ta puntra bo mes i ami ta para aki awe mi ta puntra mi mes, un gobièrnu ku kada biaha ta tilda otro ku parti nan den koalishon, ku mi ta menasá otro ku si bo no pasa mi lei, si bo no aseptá mi lei, nos a mira diskushonnan den vários kaso. Awe nos ta mira ku tin ministernan ku den konseho di minister aparentemente a bisa ku ami no por bai na fabor, mi no ta vota na fabor di e Rijkswet. den un partido cu a para semper pa e lucha di Stats Aparte di Pais Aruba. Sikiera mi ta bisa nos a compromete nos mes en bes di a djis acepta un Rijkswet, bisa Hulanda compromete den Parlamento di Aruba a traves di ley cu tende di berdad mi ta bay introduci un reforma fiscal manera cu mi mester a introduci el efo di diesinco binti aña pasa. Ca avp tempi avp. cu ni afe pende mep no haci e, pero tur dos ta di acuerdo cune, si nos a introduci tur e rebaho di gastonan di gobierno, baha gastonan cu mas cu shen miyon, so nos gastonan di gobierno ta riba un punto dos biyon n'e momentonan aki. Bo ta kere Den Haag lo tao tin e cohon y bala di drenta na Aruba y bin bisa Aruba tende awo cu mi ta impone e Rijkswet aki riba bo? No! Nos a faya! Rubianonan a faya! Nos politiconan na Aruba ca grita, cana grita cu nan lo ta acepta Hulanda interveni. Awe mi ke wak un pa un den Parlamento di Aruba, abo komo votadó, wak kiko nan ta bai vota, kon nan ta bai para, ki standpunt nan ta bai tuma den Parlamento di Aruba ora bai diskutí ariba Rijkswet. Ragmar, Realidat ta tambe ku Aruba ta den un krísis polítiko, den un sentido ku nos tin hopi partidonan chikito, nos tin dos partido grandi. Pero cu hendenan grandi y hopi tempo hendenan bieuw den e lista. No tin innovacion, no tin un perspectiva di cambio politico. Pero mundo y tecnologia e tur cos ta cambia. Como ta mira esaki? Bo a bisa e manera cu ta. Na Aruba e unico cos cu ta bay bon ta turismo. Nos a pone un base na aña dos mil diesun pa tin un ata sui generis cu e tempo e worde considera un banco. Awe e banco ey a scapa Aruba. Despues dje crisis cu tawata tin, despues dje pandemia cu tawata tin y awe tueen ta biba dje turismo ey. Lamentabel ta cu nos tin awor aki e turismo bou menasa. Aki rato mi ta bin riba dje. Ora bo ke hinca man cada biaha, gobierno a hinca man aña pasa, saca setenta miyon florin atrobo be, hink'e den caha di gobierno. Pueblo sa unda e placa kia bay? Un miembro di parlamento a puntra te dia djawe y mi no ta puntra ni e miembro di parlamento cu ta sostene gobierno, mi ta puntra djison di oposicion. Nan a puntra un dia unda e setenta miyon kia bay? Nan a haye entre aña pasa yanuari cu yanuari aña aki. Un de setenta mion ki a bai ku bahinka man den e turismo. Awor aki tin problema, añas pa loke ta trata nos airways di aki, unda ke bai hinka man atrobe esei ke turismo. Saka plaka fi di turismo. Bo ta keda hunga ke galiña ku ta pone web di oro te ora bo mate. Anto ora bo mate nos ta wak kiko ta bai sosde ku pais Aruba. Nos mester atende, nos mester tin un turismo kaminda nos ta nos mester ta pensando riba. Kon nos ta bai perkurá p'e produkto di Pais Aruba? Kon nos ta perkurá p'e servisio di Pais Aruba su turismo? Kòrda bon ta nobenta i dos por shento nos ta dependé riba turismo. Nos no tin otro forma pa dependé. E storia di ku, ah, nos ta bai diversifiká, bo a por diversifiká por ta ku tres por shento, kuatro por shento bo ekonomia, pero nos ta bai keda p'e next djes pa binti añanan mínimo, bo ta bai keda dependé di turismo pa por lo ménos ochenta i sinku por shento. E no ta bai baha dje nan nan, pero niun hende no ta papiando riba esei. Ku no ta bin hotèl mas nos tur ta di akuerdo di kesei. Ku nos a pasa un lei. Ama a pasa un lei na dos mil diesocho ku no por duna mas tereno ni bouvergunning pa hotèl i kondominionan di korte durashon akinan na Aruba. Gepaseerd Station! Nos mester ta papiando awor kiko nos ta bai hasi p'e sinku dies añanan pa benefisio di pais Aruba. I di otro banda kiko bo ta mira? Partidonan grandi, Gobièrnu, kiko bin nobo? Kua lei a wòrdu introdusí pa salvaguardiá nos medio ambiente nobo? Ki lei a bin pa hasi salubridat na Aruba mas mihó? Ki kambio nos a trese den enseñansa duralta e último añanan aki pa nos yunan tin un mihó edukashon? Kiko nos a hasi riba tereno di infstruktura? Pa nos tin mihó instruktura awe na Aruba. Oposishon, ki lei oposishon a proponé? Nos ta na un aña leu di elekshon. Bo a skucha avp, partido grandi, bisa ki plan e tin? Ora nos a lanta papia para pa e penshonado ku tin binti shete mil akinan na Aruba ku no ta wòrdu dunido atenshon, Di repente nos tras nos a mira avp dampe ta tradishonal no nos mester bay duna nos pensionado nan redoblá nan penshon o ohalá nos por triplifiké fácil pa mi bisa doblá mi redoblé o triplifiké ora nos a bisa ku nos ta lanta para pa un ley di bèl benefisio ekonómiko laboral kaminda ku en bes di bin medida ku ta bay ku plaka den kaha di gobièrnu nos ke bin ku un un toelage kaminda ku for dje winst for dje ganashi di kompanianan ta bay duna e trahadó e empleado den su saku. No den saku di e gobernante òf di e gobièrnu ku ta na manda òf den e kaha di e gobièrnu. Keme nos organisashon ya kaba a mustra ariba diferente kamionan, nos ta esun kaba a manda karta pa gobièrnu pa ban ku un diálogo nashonal ariba redukshon di gastunan di gobièrnu promé ku e Rijkswet ke a bin. Rijkswet a yega, Rijkswet i wòru pasá i ainda yun hende ke diskutí ariba e bahamentu di gastu di gobièrnu ku ta ekstremadamente haltu. P'esei Hulanda ta kai aden. P'esei Hulanda ta duna nos straf awe, e ta kastigá nos, pasobra el a duna nos sufisiente chèns kaba. I ora bo papia di e partidonan, nos a papia di mep, nos a papia di avp, ora bo papia di e nobonan ku ta yama nan mes nobo, ku nan ta generashon nobo, kiko akshon bintiun a bin kuné? Kua lei? Kua proposishon? Ki kambio? Kua benefisio el a trese kuné? Kua partido mas a bin kuné? Kua e e e e parlamentarionan independiente a trese dilanti? Puntra bo mes. Aki un aña tin elekshon. Djawo pa otro aña, holo, ta bai bin shen idea dilanti. Pero durante tres añanan ka pasa aki. Bo a skucha un miembro di parlamento ku ta sostené gobièrnu, un miembro di parlamento ku ta den oposishon òf un polítiko ku ta pafó di parlamento awe bin ku un idea, un proposishon na benefisio dje pueblo aki? Lamentablemente no. I p'esei nos di Plataforma Pais ta para p'e pais aki. Nos ta bisa ku nos ke bin ku kambionan, ta basta ku medida kontra pueblo, nos ta chika, nos ta chupa e pueblo ki kompletamente kaba durante último kuarenta añanan aki, awor ta momento p'e pueblo haña e benefisio ekonómiko di nos pais. Meskos ku hotèlnan gana hopi plaka bai ku plaka, kaha di gobièrnu a wòrdu yená ku tur sorti medida, Awo ta momento pa e sako di e pueblo di Aruba, di e laborante, di e trahadó, di e empleado kun sa haya parti di e benefisio ku nos a konosé durante tur e último añanan aki. Danki. Si no tin mas pregunta mi kier agradisí bos.